wɔn sika nkɔdaa no abie school ebi bie last week ɛɛ this week nso ebinom ebie mesrɛ sɛ akɔ akɔyɛ sikasɛm baabi a ɔsika akɔhyɛ bu sika no afra pata mesrɛ ɛnɛ mema wɔ opportunity sɛ wobɛ dial star four three nine hash na afei wode vim and vigor ɛde five Ghana cedis akɔ option number three na wabɛgye osika de agu botom ansa na mɛsɔre so anɔpa yi no mɛhwɛ sɛ mɛma mo kakra ɛde ahwɛ mo ho na mo nso so moatumi ɛde ahwɛ mo half ansa na Mekɔɔ dwo abɛtena ase na wɔasom de dwumadie no atoa so ama mo. Momma yɛmfa aseda piesie mma yɛn adwumakuo a wɔnom asɔ yɛn asene mu Doc Activated Charcoal Powder Nkɔmmɔ na me ne wo rebɔ no ɛnnɛ anɔpa yi. Sɛbe wo a w'anum wɔ nka, wo a wo se ayɛ green, red, yellow ne brownish colour biara no, deɛ mɛtumi de ama wo a ɛbɛboa wo na wo nso so Ɛɛ, saa anumka ne sɛbe w'anom a ɛnhyɛ da nyɛ akɔnnɔ na ɔse so nyɛ akɔnnɔ. Deɛ wobɛtumi de asort wo ho out yɛ doc activated charcoal powder. Wokɔ drugstore bi a, ebi wɔ hɔ. Wokɔ pharmacy shop bi a, ebi wɔ hɔ. Ɛna wokɔ shops nketenkete no nso so a, ebi wɔ hɔ. Wode wɔ kɔ a, ka kyerɛ wɔn sɛ wopɛ doc activated charcoal powder bi. Na wode to wo paste no so de brɔhye a, woyi wo kɛtrɛma so fi na ayi nka firi w'anom no na wasan so de apɔ ɔse so ama ɔse ayɛ white, ayɛ akɔnnɔ akɔnnɔ. Na wogyina badwam resere a, wonya ahodwuo de asere yie, nanso woatumi adwo tre points de akɔ. Ɛnnɛ yi, obiara bɛgye atom sɛ Galamsey agye yɛn nsase, agye yɛn nsuo abɔ so. Enti nsuo a yɛnom kɔ yɛn yam, deɛ yɛdi kɔ yɛn yam, ɛyɛ yadeɛ. Woyɛ nipa nso a, wontumi nka sɛ ɔte a ɔte ase no, wonom nsuo. Ɛyɛ dɛn ara bɛnom nsuo. Forget sɛ nsuo a wonom no, ɛyɛ bottle water. Masa, Ne nyinaa yɛ laluu, mesrɛ wo, yere wo ho na adeɛ nom nsuo no, nanso wonom no kae sɛ wobɛhwehwɛ doc activated charcoal powder akyira kwan na wonom bi a te sɛ anɔpɛ a nka woatwe wo se awie na wode atere mmienu agu kɔɔpo mu na woahono na woanom abɔ no gona wowie a bɛyɛ some few minutes na woadidi na wokɔ w'adwuma wobɛduru fie anwummerɛ nso a ansa na abɛda no woatwe wo se awie abɛda na wasan so ahono mmienu gona na woanom adeɛ kye a ho denden wodeɛ mema wo kwata kwata kwata by one week wobɛhu sɛ Wo system no ahyɛ aseɛ ɛyɛ adwuma ɛsan so aresponde biom a mo hu sɛ yes yɛwɔ nnuro no bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ correct paa Christmas nkurɔfoɔ didii papa ɛmu kwee ɛmu ayi mpɛtɛhye ɛne nsa ne nnuane ahodoɔ aka deɛ wo diiɛ biara forget it ɛntumi nyɛ ohu akɔbɔ boa wɔ yɛn baabi a doc activated charcoal powder hɔ nom nti no wo nonom bi ɛbɛsiesie wo na ayi fii biara a ɛbɛhyɛ wo yam na ɛde ɔhaw ɛbɛbrɛ wo mepakyɛw Shop sɛdeɛ madi kan aka no wokɔ a wobɛnya bi na woatumi atɔ. Gye telephone numbers yi na frɛ na wo ne panin a ɔda Doc Activated Charcoal Powder no ano nni nkɔmmɔ. Numbers no yɛ 059 820 6885 ɛna 020 661 Six six two zero wo frɛ a yɛne wo ɛbɛdi nkɔmmɔ. Madi ka ka kyerɛ wo sɛ shop biara sɛ yɛtɔn nnuro wɔ mu, supermarket yɛtɔn nneɛma nneɛma wɔ mu. Wokɔ a Doc Activated Charcoal Powder no ebi wɔ anɔpa frɛ no na ka kyerɛ no sɛ Tagore so ɔda no ase papaapa yie. Na Divine Mixture nso abusuafoɔ yɛretu kyɛ pafoo de ama Divine. Seesei Divine abɛyɛ household names ɛsiane sɛ baabiara wobɛkɔ biara, wokɔ fie biara mu a yɛbɔ Divine din. Baabi a bɛkɔ biara, mpa n'atifi, Divine regye ne three points wɔ hɔ. Dining table no nso, Divine wɔde ne three points wɔ hɔnom esiane sɛ ɛnu papa. Ene, ɔbaa a sɛbe wokɔ afikyire a na woafe wo se ma amansan hu dea wonam mu sɛ ebia sɛbe eh wo bosome woaduru soɔ no, saa ɔhaw wei nyinaa no wɔ Divine no aseɛ reba abɛtu. Wobɛbu nsa akɔnɔ akɔnɔ bere a womfa ɔhaw ne amanoɔ biara mu. Enti wokɔ a yɛ a na woapɛ Divine nnuro no bi atɔ. Obi wɔ hɔnom a n'afuw a edi n'anim kyɛn kuro yi ankorɛ bɔtɔ ne ade ahye n'afum. Mesrɛ no, nom divine nnuro no bi, na ebesiane ma wo honam dua ne wo yafunu no bɛtɔ so fɔmm, na wo nso so woanya nkurɔfoɔ flat tummy bi. Na wo nso a honam yɛ ɛhaw wo a wuntumi nna anadwo dasuo mu nso, wonya divine nnuro no bi a, Ɛbɛsiesie no, ɛbɛyɛ oyie. Obi wɔ hɔnom a kooko ma nkene agye n'anim baabi de abɔ so ama sɛbe. Ɛɛ, mede baabi a yɛntumi mmɔ din so agye hɔnom nyinaa de abɔ so. Wonya bi de nom a, ɛyɛ oyie. Infections ahodoɔ, deɛ ɛyɛ odepoa, ɛyɛ syphilis, ɛyɛ, ɛɛ, gono ɛna hepatitis nyinaa no nso, aseɛ bɛtu de ama wo a. Wo mogya so ateɛ. Wo a wo nipadua no fon ara na wo fon, nanso obi wɔ hɔ nso so a ne baabi ayɛ kɛseɛ kyɛn ne baabi a, mepakyɛw wo nya divine nnuro no nonom a ɛbɛsiesie wo na ɛbɛma baabi ahyehyɛ kama na ho bɛyɛ akɔnɔ. Nanso woagye wo tiri point. Ɛyɛ mmaa ne mmarima aduro, apetɛnhyen foɔ, mo nonom bi ɛyɛ yie, ɛna mo nso a mowɔ diabetes nso so mo nonom bi a ɛyɛ yie ɛwɔ kwantrodo so. Ɛyɛ Kaf Pharmaceutical Limited foɔ na akɔfa nnuro papa yi ɛde aba. Wɔn ne wɔn nkasa ɛwɔ zero two four four four two two two nine seven ɛna zero two four four nine nine zero five three six ofra a yɛne ɛbɛdi nkɔmmɔ drugstore bi a ɛbɛn wɔ biara no nso wokɔ a wɔn nsa bɛtumi aka bi moma yɛni awoda kakra na yɛba afei yɛabɛdi cash out ho nkɔmmɔ na anɔpa yi yɛama osikasɛm so so atumi akɔ so yie ɛde ama adaroma se production ayɛ ready a yɛnhyɛ aseɛ na yɛ birthday ɛdi kan Yɛmfa nhyehyɛ so mfa ma. Me maame baako, ɔyɛ me nana, ɔyɛ me biribiara. Pakyɛw kɔpue mu wɔ adan a eh, Ohui Royals wɔdi mu akotene nti, Nana Ohui Royals, ɛnnɛ yɛ w'awoda. Nyame ɔnhyira wo pa ara, Nyame ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse, ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse, wɔnkɔ so ma wonyɛ kɛse, ɔse nea ɔyɛ. Ɛyɛ simple breakfast bi na Nyame yɛ adom a next month Easter no mu na wɔbɛhyɛ da adi birthday no wɔ Adan nti mama baabi a obi a happy birthday to you makɔlafoɔ ne eh, mmaa na mudi dwa no nyinaa mpakyɛ anɔpa yi momfrɛ no na momma no happy happy birthday yɛn nyinaa yɛdɔ papaapa Nyame nhyira paa. Yɛn next person nso yɛ Alex Ofori. Wowɔ Iraq right? Aha efiri Fati Ahmed hɔ. Pakyɛ ɛnɛ yɛ w'awoda. Happy happy birthday to you darling. Nyame ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse. Ɔnkɔ so ma w'ani srade hunu, wo kɛseyɛ ne eh, wo kokoa mu mpaeɛ a wobɔ biara no Ɛnkɔ yie ɛmfa mma happy birthday to you Alice from Fati Ahmed ɛna ɔde ɛma wo na ɛnɛ yi eh, Miss Bernice Twumasi Bernice Twumasi woyɛ nurse ni ɛwɔ Manso Health Center eh, Manso Health Center Eastern Region right yes bakyɛw ɛnɛ yɛ wawoda happy birthday to you Alice nyame ɔnhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse paa kɔsi sɛ Wobɛyɛ kɛse paa. Nyame nhyira wo, Nyame nhyira wo. Enti nnɛ so far so good, wɔn a wɔdi wɔn birthday ɛna yɛabɔ wɔn shine kama kama kama kama kama ɛde ama wɔn no. Enti afei yɛnhwɛ na yɛmmoa mo na me me bɛpɛ sika nti wo nso pɛ sika no bi fa gu bɔtɔm na yɛnkɔ yɛn anim. Abusuafoɔ anɔpa yi yɛde vim and vigor ɛɛdaele star four three nine hash. Yɛde vim and vigor ɛyɛ dialer star four three nine hash na mepakyɛw yɛde option ɛ number three hɔ no yɛde five Ghana cedis akɔ hɔ nom anɔpa yi ɛnɛ yɛ ma ɛ one thousand. N sɛ Mondays yɛ firi Mondays ba obiara yɛ hye. Obiara bɔtɔm ayɛ dry ɛnɛ sɛ menim sɛ asɔreba ɛde ma me kɔkɔ adi nyɛ saa a me a mete ha yi me kwan me kwan me kwan me wie a mekɔ yɛ oom na sɛ mekɔ hram me mpɛ sɛ mɛhra mo nti mewɔ kakra ɛwɔ me mobile phone no so me momo no empty yɛ no nti anɔpɛ mbɛgya gum mebɛgya no faa faa faa faa mebɛgya gum no wo a wofi a wohwɛ me wo a wote kaa mu a wohwɛ me ɛwɔ